Көмеш кыңгырау гаетсе миңа инде әдәби квест формасында минем тормышым, иҗатым турында шундый сораулар биреп, укучыларны кызыксындырып алулар өчен зур рәхмәт әйтәм. Шуннан да бик күп монда сорауларга җаваплар килгән, карыйлар икән, кызыксыналар икән. Бу миңа бик күңелле булды, газета өчен дә, үзем өчен дә дигән сымак. Менә монда ун сорау бирелгән инде. Вакит Сафин Ерак Көнчыгышта хезмәт иткән дигән беренче. Әйе, чыннан да миңа инде менә шул Ерак Көнчыгышта хезмәт итәргә туры килде. Хабаровский, Владивосток шәһәрләрендә булырга туры килде, зур шәһәрләрдән. Һәм инде ул минем тормышымда бик зур әһәмиятле роль уйнады дип әйтергә була. Университет тарих бүлегенә укырга керергә баргач, керә алмыйча кайткан дигән шундый бер тормышымда, биографиямдә момент бар ул. Чыннан да мин 10-нчы сыйныфны бетергәч, укырга кергә башка юнәлешне сайлаган идем һәм шуңа әзерләнгән идем. Әмма ләкин ул вакытта яшьлек миңа бер туган абый, бик укымышлы абый инде ул, хәрби заводта эшли ди, зур гына җитәкче булып. Ул инде менә шушы КПСС тарихы бүлегенә укырга керергә тәкъдим итте. Мин шушы юнәлештә киттем. Университетта мин тарих бүлегенә укырга килгәндә тарихтан Рәмзи Вәлиев дигән бик күренекле тарихчы, э, тарих фәннәре докторы, профессор Рәмзи ага Вәлиевка әле яшь кеше иде. Имтихан бирдем бишлегә. Ләкин ул әйтте инде, сиңа, егет, калган экзаменнарда, имтиханнарда тырышырга туры килер инде, дип. Ул тырышуның ничек икәнен аңлап та әйтмәгән идем инде. Әмма ләкин анда бөтен Союздан, Ленин укыган университет дип киләләр янда. Һәм нәкъ менә шушы КПИС тарихы бүлегенә, Ленин укыган бүлеккә дип әйт инде, бик күп кеше җыелган, и безне инде рәхәтләнеп куйдылар. Мин шуңа күрә 10 сыйныфны бетергәч, тәмамлагач, беренче нидә конкурстан үтмәдем. Кайтып киттем. Аннан инде миңа военкоматта тәкъдим ясадылар шоферлыкка укырга. Мин шоферлыкка укыдым. Минем беренче төп һөнәрем шофер. Аннары инде авылда укыткан чагында Улватта Сапуту дигән бар иде, авылларга килеп укыталар иде. Киң профильле механизатор. Улватта мин әле университет тәмамламаган идем, мин читтә торып укыдым яңадан. Шуңа күрә минем икенче төп һөнәрем инде киң профильле механизатор булып килеп чыкты. Ә тарихтан мин университетка ике тапкыр имтихан бирдем, икесендә дә бишлегә. Икенчесе миннән бик билгеле тарихчы Азизиевна Ханина дигән тарихчы алды һәм шулай ук бишле куйды. Анда инде мин татар теле әдәбияты бүлегенә укырга кердем. Армиядән кайткач, аңлы рәвештә үземә кирәк дип табып һәм шушы профессиямә гомер буе турылыклы булдым дип әйтә алам. Өченче сорауда беренче шигырь газетада 18 яшендә басылган, Билгеле, мин дә шигырьләрне бик иртә яза башладым, бишенче, алтынчы сыйныфларда. Ләкин инде күрәсең, өйдә дә моңа бик артык игътибар итмәгәннәр, мәктәптә дә белсәләр дә. Мин бары фәкать унынчы сыйныфны тәмамлап, Минзәләдә шоферлыклар курсларын тәмамлап, авылда эшли башлагач кына, механизатор булып, минем бер туган абыйның хатыны шигырьләремне күреп, Үзе күчереп алып, район газетына илтеп бирде. Шулай итеп кенә басылды, бәлки әле басылмаган да булыр язар. Шуннан соң инде китте инде. Армиядә бик шөгыльләндем мин иҗат эше белән. Анда Немировский дигән лейтенант бар иде, Львов. политехника институтын тәмамлаган, ике еллык э, офицер срогын үтәргә килгән кешеләр. Ул мине ничектер бик үз итте, минем теге дөньяга карашымны, белемне дә чамалады бугай инде. Миңа бик нык э, менә шул э, аның белән аралашулар да тәэсир итте, иҗатка ул йогынты ясады инде, син туктама, туктама дип, син булдырасың дип, югыйсә инде ул Әллә кайдагы Львовтагы украин егете иде. Менә аның белән очрашулар, шулай ук офицерлар гомумән миңа бик хәер хаклы булдылар армиядә. Мин дә дивизион старшинасы булдым. Һәм офицерлар белән бик нык аралашырга туры килде. Комсомол эшендә дә эшләдем армиядә. Һәм алар миңа бик кыйммәтле булдылар. Менә офицерларның, шуңа күрә мин хәрби хезмәтне дә, офицер болында булган кешеләрне дә бик хөрмәт итәм. Үзем дә армиядән кайткач, башлангыч хәрби белем бирү укытучысы булдым. Бу минем ничектер менә күңелемә ятышлы бер һөнәр дип әйтергә кирәк. Илне саклау, офицер булу, Иң беренче менә шофер, икенчесе киң бер профильле механизатор дигән әйберләргә мин инде җавап бирдем. Факел Сафинның унҗиде чит илдә булганы бар. Монда инде шунда да минем бер генә чит илдә дә булганы булмаган инде. Булмас та кебек инде хәзер. Язучының иң беренче китабы 92 елда басылган. Әйе, дөрес. Ул КАМАЗ нәшриятында Соңгы сүз, соңгы көз дигән повесть һәм хикәяләр җыентыгы. басылып чыкты. Шуннан инде китаплар шактый басылды, бүгенге көнгә инде 27 китабым басылган. Факел Сафи фән һәм мәктәп майдан журналларына нигез салучы һәм оештыручы. Әйе, миңа язмыш менә шундый. Советтан соңгы чорда татар матбугатын барлыкка китерүдә турыдан-туры катнашырга шундый форсат бирдеме, насыйп булды дип әйтимме инде. Таң йолдызы газетасында баш мөхәррир урынбасары, Нур газетасын оештырганда анда да мине чакырганнар иде, Вата горком иде әле. Анда инде мин э, КАМАЗ э, радиосында эшли идем. Аннары менә Армамак журналын беренче санын әзерләүдә үк катнаштым мин. Аннары менә Майдан фән һәм мәктәп Майдан журналларын оештыруда, Көмеш кыңгырау газетасын барлыкка китерүдә беренче адымнарны ясаган кеше, яңадан инде ул газетаның баш мөхәррире Нәсимә Роман Исхакова булды. Һәм бик яхшы эшләде. Аннан соң инде мин Көмеш Куңгырау газетында үземә баш мөхәррир булырга туры килде. Бакир Сафин 200 гә якын җыр авторы. Әй, моны хобби дип әйтим микән инде, бер ниндидер бер нәрсә инде. Мин шактый гына җырлар яздым инде. Менә 9 сыйныфтан яза башладым. Әле генә хәзер язам. Бу эштә теге мин дөньяга чәчеп сибеп бик күрсәтеп тә йөрмим. Җырларым артыннан да йөрмим, җырласыннар дип тә йөрмим. Мин аларны язам, нотага төшерелә алар, җыеп барам үземчә. Ә инде аларны теге дөньяга чыгару буенча ныклап, җиң сызганып шөгыльләнергә вакытым юк. Шуңа күрә аны хобби дип әйтергә дә була торгандыр инде. Хакин Сафинның иң беренче симфониясе 2005 нче елда Татарстан дәүләт симфоник оркестры тарафыннан башкарыла, дип инде, моны инде минем хезмәттәшләрем шаярту итеп язганнар инде, бусы инде бу андый нәрсә булмады, булмаска кебек шулай ук. Иң беренче үз йөреше транспорты электрон мотороллеры, әйе, ул вакытта инде мотоцикллар, машиналар алу бик катлаулы иде. Мин укытучы булып беренче елда эшләгәндә, Мин 8 чакрым ераклыкка барып эшлидерим. Башкортстанның Бакалы район үзәгеннән электрон дип аталган мотороллер алып кайттым. Чөнки башка мотоцикллар юк и. Әле менә миннән бездән соң инде ул э, Минский, э, Кабровис кебек ниләрдә, Восход кебек мотоциклларда күбәеп китте. Ә без яшәгәндә инде аларны табу да бик кыен иде. Менә шул электрон мотороллеры белән мин шактый йөрдем. Бик шәп булды ул. Менә шул сораулар минем белән кызыксынган һәр кемгә зур рәхмәт. Көмеш кыңгырау гаесына уңышлар телим. Менә бик бәягә яхшы яздыру үткәрдек. Икенче ярты еллыкка 19 елның. Хәзер инде менә без 20 ел турында уйлыйбыз инде. Һәм бик яхшы әйбәт Редакция коллективы бик яхшы, булдыклы, талантлы кешеләр эшли. Уңышлар барыгызга да!